Khawla tunah hian sibir ah kal dawn a tur tlang ah ka kal chho mek a hei tur tlang kawng chho hi a chho em em si lo hian tla chak khi a har em em number forty a tlan hi ahh bike pawh hian a gear hi a lak leh a ni. number four a han tlan te hi tlem te kan lut hman zauh a scooty phei chuan hei in hung a four t hi a lo tlang pui a race fur pawh hian chuti ang chu a nia ama erawh chu tlan a nuam thin khawp mai tin a boruak hi a ziang reng a. boruak khi hei tunah pawh nipui lai a nia a vawt fur mai a a vawt fur han tih khan vawt em em ni chuang si lo hian boruak nuam deuhin hei a tlang ram hei a hnah te hi a hring tha a a tunlai hei fur lai vel a nia chhal leh chuan ang thei lo ta a a nuam khawp mai boruak.

Aw, hei durtang kan pel phei chi a kawng hi hei lo nuam tawh khawp mai a a hma kha chuan zim te hei a chanveng vel lek hi nia tunah chuan hei rcc in an lo hah a kawng zau nuam tak mai an lo nei a kal lohna rei tawh bawk a lo nuam khawp mai. Tia chian a si kan lut tha in ka hria sawi sual mai thei a ah lo ngai dam u la ka sawi sual chuan sawi kan tan chho nga si pir kan kan tum ram kan thleng ve hnai tep tawh a ni hei kawng hi a nuam ang reng hle mai a chiang ang kawng hi Mizoram hian kan mamawh a ni khawchhung tunah hian an siam mek a khawchhung hi nuam khawp mai a Aizawl khawchhung hi. Chutiang bawk chuan chak khai lakna atang tlang kawng hi tianga ah an siam hi a lo awm nawm pawh nuam e tikhan kan rawn la leh zel dawn nia umm.

kan hnathawh na ka hmuh ang che aw tan hna te hi chu chhe leh reuh zek a ni aw helai hi nausel road a ni a thil thil leh deuh.

Thil tan tawh ni maw? Ei tuam tuam nghal mai. Nau sel kawng pawh lo tha tawh khawp mai hei. A hma chuan in kawng hi a chhe lutuk a. Mawng changin aw, mawng changin. Ti lai ah hian nau sel hi tlan sual an awm thin em awni tih hian an lo tar a. A hma chuanin an tar ngai miah loh a. Nau sel kal tum a kalna kawng tak zawk hre loh hi an awm thin aniang tih khan nau sel tih khan lo tar tar phei in an pawk a. Nau sel a kal ngai lo tan pawn tikha chuan kawng an bo tawh lo ang. heng lai te hi i scoot hmun a nih thin a hei tunah tak chuan i scoot an lo ching loh a heng lai kawng sir hrim hrim hi chu i scoot in uar khawp a sihphir leh a chheh vel heng lai hrim hrim hi chu i scoot in ching nasa khawp mai -- Hei ti hian heng lai thla zawng zawng chu huan vek a nih khuh hnu. Hi lai thisi phir khan ni hei. Khua hi a dur ve ang reng lutuk a, boruak pawh a dai nuam khawp mai. He helai thlang vel hi chu bean an ching a nih khu. Aw so nau sel chu kan thleng dawn a. So so lai so. An thleng dawn a ni. Aw. Kal ve vai khat nan pawn tha hrim hrim lo draw. So so kan kalna tur Nau sel chu ni ta nih chu saw saw lai saw. Khilai kawng kha tawh a chhim kha. Umm he lai hi kan zoom anga saw. Nau sel khua ni saw saw saw. Chun tai a tarang sang e ho chho thin. Bo. Eh tarang ani chu ko he en lai na thleng hman vek don chu. Dar ta pawk khual a eng a. Um ko le. Nau sel chu kan lu che pe. Chu lai chu nau sel ani ta ani.

Ten nausel khaw chhung kan tlan lut ta hela hi nausel Kohhran biak in a ni a.

heng lai thir hi hma chuan um ei zam nan a ni ta aw kha kha hei hei hemi theiria hi vawiin a kan lawh tur a nia hei a hming teuh mai aw thlang lama pawh khaw chhunga khu bawr tuar hlawm mai bawr tuar i ei tawh e ang mi lawng pawh a hriat ang tui teh mai ni aww. A bawr mai pawn lo, a uai na uai. Ka nghmiak ta kha chu e, in lawh pah khan han hnawm char char ula maw engah man chingamlo chu. an seh vaih cheu chuan hei a inha kha lian daih zawk hei a tui dawn khawp mai hei a bawr lai aw e eng e i vawi khat eina mi a tui lutuk a tui a ti ni chu hei hi helai ka lawn chho dawn hi a ni ringawt te han tih la fanghmir an va tam ve hei fanghmir rawt ti thai dah lawn ai lawn ve hrim hrim te Hey. A kung chu lian lawm a erawh chu eng fang hmel nge kan bel chiang reng reng te e sai hmar phur an tih ang kha anih hi hei an phur lutuk heng hi a kunga khi a bu awm hrim hrim anih hi so a a bu awm alawm hi khi khi a bu anih hi Mong zeuh zeuh pah u lawm aw.

rin aite hian hemi a chung lampang hemi hi a mi chhun te hi na hrep a A nuam in ti em? A nuam khawp mai hei. A zawng chang thlak dawn khawp mai. A zawng a zawng chang thlak. A zawng a zawng chang. O a zawng chang thlak. Chang zawng thlak. Hei bean kung a tam khawp mai hei. A rawn rah hunah chuan in i be hlawi a rah lawng a bean a rah ang a. Chu chu chiang sa nia bean kungah sun hluara a dawn lo sawi dik ve leh viau mai. Eina china kan thei reh loh na kha nia i lawn leh dawn em i zu ei ah leh lawk la haw dawn a ruai ruai in hei a fil in a fil vek a rah loh tur bawm tawh lo.

He lai hian biak in kha nia Khawlam pang chu ang kal sawt viau ang Kal lam pang hi thui duh hrim hrim a